Fy enw i yw Erin White a dwi'n un o'r dylithwyr cyfrwng Cymraeg yn Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae'n bosib wneud rhan fwyaf, fwy neu lai, o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr adran gyda ni. Hyn ni'n un o'r adrannau hanes sy'n cynnig falle'r mwyaf o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Fydden ni'n gweud bod yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn Aberystwyth yn digon mowr fel bod ni'n gallu cynnig tipyn o ddewis o amrywiaeth uh, yn gronolegol ac yn ddearyddol, felly ni'n gwneud pethau o'r canol oesoedd ymlaen tan yn ddiweddar iawn. Ond 'dyn ni ddim mor fawr fel bod ni'n colli nabod ar ein myfyrwyr ni, a ni hefyd yn gallu sicrhau bod yna grwpiau bychan o ran darlithoedd, bod chi ddim o reidrwydd yn mynd ar goll mewn grwpiau mawr. Mae yna bob amser cyfuniad fel arfer gyda ni o ddarlithoedd a seminarau, felly mae yy dar- darlith fel arfer, mae rhywun fel fi yn mynd mewn a siarad am ryw 50 munud, Ac yna ni'n cael seminarau fynd dros y pynciau yna ychydig yn mwy anffurfiol trwy trafodaeth. A'r un elfen arall sydd gyda ni wedyn um, yw'r tutorial lle dyn ni weithio'n rhoi darn o waith yn ôl yn unigol i fyfyriwr a cynnig ffyrdd i wella, rhoi adborth, rhoi cefnogaeth. A mae hynny'n gallu bod yn allweddol bwysig. Mae yna hawl gan bobl i ysgrifennu yn Gymraeg, hyd yn oed ar modiwl Saesneg, ond mae yna nifer o fodiwlau gyda ni hefyd sydd ar gael yn gyfan gwbl trwy'r Gymraeg ar gyfer y myfyrwyr ni. Mae ni'n cynnwys pethau fel y traethawd estynedig mae myfyrwyr yn wneud yn y drydedd flwyddyn. Mae'n aglen dipyn o gyfle i wneud profiad gwaith gyda ni. Mae gyda ni yn aml iawn dealltwriaeth gyda'r Llyfrgell Genedlaethol a pethau fel archifdy Ceredigion yn lleol, sydd yn, yn allweddol bwysig yn aml ac yn falle yn fwyaf arbennig ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Mae rei ni'n gallu falle cael mwy o gyfle yn rhywle fel y Llyfrgell Genedlaethol. Mae yna hefyd gyfle i wneud blwyddyn dramor neu cyfnod tramor fel rhan o'r radd a mae hynna'n rhywbeth dyn ni'n gallu sefydlu oherwydd bod gyda ni partneriaethau gyda prifysgolion yn Ewrop a hefyd yn America a, a Chanada. Felly mae hynna'n rhywbeth hefyd i ystyried er mwyn cael profiad ychydig yn fwy, mwy eang felly o'r byd wedi dod yma. Wel, os ydrychwch chi ar gyd o'r holiaduron um, mae'n myfyrwyr ni'n ateb, mae'n weddol amlwg bod nhw'n hapus iawn gyda ansawdd y dysgu a hefyd gyda'r gefnogaeth maen nhw'n cael yma yn Aberystwyth, mae natur profiad y myfyrwyr yn Aberystwyth yn credu yn un arbennig iawn. Mae Aberystwyth yn lle mae rhywun yn gallu dod ac yn gallu byw a chymdeithasu ac astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae hynna'n brofiad arbennig iawn. Mae yna hefyd gwarant o le mewn llety ar gyfer pob un yn y flwyddyn gynta sydd yn lleihau'r stres. Um, chi hefyd yn cael aelodaeth o IMCA am ddim, Um, a hefyd, wrth gwrs, yn yr adrannau, ni'n cynnig tiwtor personol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer gyd o'r myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Felly ni'n ceisio cefnogi chi. A lle allweddol i fynd am wybodaeth yw gwefan Prifysgol Aberystwyth. Fe gewch chi wybod fyna am ddwrnodau agored, ond hefyd mae yna bob math o gyfleoedd eraill i ddod i ymweld â ni yn y Brifysgol. Felly ewch at y wefan a gobeithio byddwn ni'n gweld chi yma yn Aberystwyth.